नमस्कार आइ हम सब भगवान शिव के एकटा सबसँ शक्तिशाली रूप के साधना और घोर शिव साधना के बारे में बात करब चलू एक संग मिलकर एहि दिव्य मार्ग के रहस्य के समझबा कोशिश करी ई एकटा बहुत खास साधना अछि तै ध्यान से सुनो देखू कते गहीर बात कहल गेल अछि जे अघोरत्व प्राप्त कर लेलक ओ जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेलक एकर मतलब की भेल ई खाली कोनो पूजा पाठ नहीं अछि बल्कि जीवन जीवाक एकटा तरीका अछि जे अघोर के मतलब के समझ गेल बुझू ओ सब इच्छा मौज से ऊपर उठ गेल त आज हम सब छठा विषय पर बात करब सबसे पहले एकर परिचय फिर एकर चमत्कारी फायदा सब की छै ओकर बाद पवित्र प्रार्थना और मंत्र के बारे में जानब फिर एकर पूरा विधि स्टेप बाय स्टेप देखब सफलता के की की संकेत होइत छै आ अंत में अंतिम आशीर्वाद के बात करब अच्छा त सवाल उठैत अछि जे आखिर ई साधना एते खास किया खै त बुझो ई ओही नीव जकाँ छै जाहि पर आध्यात्मिक साधना के पूरा महल ठाढ़ होइत अछि कहल जाइत अछि जे एकरा बिना अहाँ कतेको ऊँच साधना कर लिया सफलता भेटब बड़ मुश्किल भा जाइत अछि एकरा एहिना समझू जेना आध्यात्मिक मार्ग एकटा ऊँच पहाड़ छै आ ई साधना ओही पहाड़ पर चढ़बाक लेले एकटा बहुत आसान और सोचगर रास्ता छै मतलब ई हर साधक लेले एकटा पावरफुल गेटवे जका छै जो हुनका अपन मंजिल थरी आसानी से पहुंचा सकैत अछि चालू अब हम सब ओही चमत्कारी फायदा सबके बारे में बात करी जे ई साधना सब भेटैत अछि आ ई कोनो छोट मोट फायदा नहीं छै ई त पूरा जीवन बदली सकैत अछि एकर फायदा के लिस्ट देखू ता एकर शक्ति के अंदाजा लागत ई खाली ग्रह दोष आ तांत्रिक हमला जगह बाहरी चीज से नहीं बचावेत अछि बल्कि दोसर सब साधना में सफलता के रास्ता से हो खोली देत अछि और सबसे बड़का बात भगवान शिव खुद सपना में दर्शन दे सके छथिन जेकरा बड़ दुर्लभ आशीर्वाद मानल हैत अछि कोनो भी साधना के जान होइ छै ओकर मंत्र त आब हम सब ओही पवित्र प्रार्थना आ मंत्र के बारे में जानब जे अघोष शिव साधना के आत्मा छै मुख्य मंत्र के जाप से पहनी एकटा खास प्रार्थना कयल जाइत अछि ई प्रार्थना माहौल के पवित्र करैत अछि आ साधक के दिव्य ऊर्जा से जुड़बाक लेल तैयार करैत अछि ई तैयारी बहुत जरूरी छै ई जे श्लोक अछि ई सीधे सीधे भगवान शिव के अघोर रूप के बजबैत अछि एकर हरेकटा शब्द में बहुत बेसी शक्ति छिपल छै जखन एकरा पूरा श्रद्धा आ समर्पणसँ बाजल जाइत छै तऽ दिव्य उपस्थिति के अनुभव होइत अछि प्रार्थना के बाद आप बारी अबैत अछि साधना के मूल मंत्र के जे असल में ऊर्जा के केंद्र होइत अछि समझू के ई ओही चाबी जकाँ अछि जे अघोर के शक्ति के ताला के खोलैत अछि तऽ ई रहल ओ शक्तिशाली मूल मंत्र एकर यारा माला जाप करबाक छै माने कुल यारा सौ अठासी बेर हरेक उच्चारण पर पूरा ध्यान देब जरूरी अछि कारण एकर हर अक्षर में ब्रह्मांड के ऊर्जा छिपल छै अच्छा तऽ सिद्धांतिक बात तऽ भऽ गेल आब प्रैक्टिकल पावे छै हम सब आब साधना के पूरा विधि स्टेप बाय स्टेप देखब ताकि एकरा ठीक से पूरा कैल जा सके ई पूरा अनुष्ठान पाँचटा जरूरी स्टेप्स में बटल छे सबसे पहले तैयारी ओकर बाद सुरक्षा घेरा फिर पवित्रीकरण ओकर बाद मंत्र जाप आ अंत में प्रसाद चढ़ेना हर एक स्टेप बहुत महत्वपूर्ण अछि और दूसर स्टेप के लेल रास्ता बनबैत अछि देखो कोनो भी साधना के सफलता ओकर तैयारी पर निर्भर करे छे किछ जरूरी बात के ध्यान राखब मुंह उत्तर पूर्व दिशा मतलब ईशान कोण दिस होबक चाही कारी रंग के आसन आ कपड़ा सबसे बढ़िया आ माला रुद्राक्ष के होबक चाही ई सब चीज साधना के ऊर्जा के एक जगह केंद्रित करवा में मदद करैत अछि आ हाँ एकटा बात हमेशा याद राखब कोनो भी शुभ काम शुरू करबा से पहिन गुरु आ गणेश जी के पूजा जरूर करू गुरु रास्ता देखबैत छथि आ गणेश जी सब बाधा दूर करैत छथि हुनकर आशीर्वाद के बिना सफलता भेटब संभव नहि जखन हम सब एते गहरीर साधना करैत छी तऽ हमर शरीरक ऊर्जा बहुत संवेदनशील भऽ जाइत छै एहि लेल एकटा सुरक्षा घेरा बनेनाइ बहुत जरूरी छै ओम रम अग्नि प्रकाराय नमः मंत्र के जाप करैत लोहा के कांटी से अपन आसन के चारों कात एकटा घेरा बना लियो ई एकटा अदृश्य केला जकाँ काज करैत अछि जे साधकके हर तरहके नकारात्मक ऊर्जासँ बचबैत अछि एकर बाद महामृत्युंजय मंत्रके पाठ करैत करैत अपन माथे पर भस्म और चंदनके तिलक लगाउ ई खाली एकटा बाहरी चिन्ह नहि छै बल्कि अपन भीतरके शुद्धिकरणके प्रतीक छै जे हमरा सबके शिव तत्वसँ जोड़वाले तैयार करैत अछि अच्छा साधना के दौरान किछु अजीबोगरीब अनुभव भए सकैत अछि मुदा ओकर असली मतलब की होइत छै चलू आब हम सब ओही संकेत सबके बारे में जानी जे बताबैत अछि जे साधना सही दिशा में जा रहल अछि ई बड़ा रोचक बात अछि जे आकि शरीर में बहुत गर्मी लगनाय कोनो अजीब तरह गंध आनाय या डराबला आवाज सुनब सुनकत ई सब नकारात्मक लगैत अछि मुदा आध्यात्मिक नजर से देखला पर

जब पूरा भेला के बाद साधना खत्म नहीं होइत अछि आब हमसब ओही अंतिम स्टेप पर आबि रहल छी जाहिमे हमरा सबके अपन आभार व्यक्त करबाक अछि और भगवान के आशीर्वाद लेबाक अछि साधना के अंत में धन्यवाद देव जरूरी छे जे सब चीज देल गेल अछि जेना पांचटा बेलपत्र दूध मिलेल जल अक्षत ई सब खाली समान नहीं बल्कि हमर श्रद्धा आ समर्पण के प्रतीक छे